patiently big up to edward moyo martin dzoboka j sibs kudzanayo simo uh, tinotenda michael and uh, mr rusimo everybody who's watching us live right about now we all remember guys a few days ago mazuva mashoma shoma apfuura vakazembeka zembe minister of home affairs vakaita uh, press briefing yavo yavaitaura addressing the nation right vaine joku

Right, so we're gonna take a closer look tichanyatsoita zoom zoom zoom tinzwe kuti chii chiri kuitika vakazembe kazembe vakaita press briefing yavo vaine vakomana vanochengeta nyika right asi vasikazembe kazembe ndivo vaitaura right now then we have now the army general vavalero sibanda vachitaura nevanhu but this content is shared pamasocial media pages

shuts down anti corruption zimbabwe anti corruption offices zac shuts down zviri kunzi maoffices avharwa nekuda kwecovid-19 hanzi vamwe varwere vabatwa necovid-19 but ndizvo zvaitika here ndizvo zviri kuitika is this what is happening then we also have uh, other stories where Khupe recalls more members of parliament vemdc alliance zvikanzi vakomana dzokai kumba chii chiri kuitika are we seeing diversion of attention to divert us from things that really matter things that really matter what really matters what really matters for a zimbabwean chii chine basa sterek kumuzimbabwean mapolitician edu anotimiririra anofanira kubuda achiadvocata for which, what issues nauye masalari here masalari ngaawedzerwe nauye kuti chingwa ngachichipe here chingwa ngachiwedzerwe ndo maishu anofanira kumiririrwa nevari kutimiririra here right now but anyways we first gonna begin with uh, the video ya army general vavalero sibanda and we're gonna be analyzing it tese uh, big up to simbalashe gandiwa god, uh, godi c tinotenda michael musikanda right now guys uh, before i play the video Eh, I, wa I want this to get in our mind we watch this video tine pfungwa yekuti vari kutimiririra vari kutimiririra here kuri kuitwa marecall emamembers of parliament achidzoka kudzimba handitya kwete vasinoita recall vakachinja maside ivavo vakambomirira zvido zvevanhu here maissues api avakamirira vanhu kana kuti vanochangamuka chete kana vasisina mabasa vanhu pavanenge vachida vanhu vachida kuvhoterwa they come they campaign they do a lot of things chii chinozoita kuti vamire kana vapedza kucampaigna ko pavanocampaigna mari dzinobva kupi right so right now are our leaders representing us vatungamiri vedu vari kutimiririra here zvido zvedu uye kana vachitimirira maissues ndo maissues atinofanira kunge tichimiririrwa here maissue ekuwedzerwa kwemari yemasalaries emanesi ema kana kuti ishu imwe iripo ndeyekuti ko 60 million iri kupi iri kudzoka here handiti even before we go there what should be our focus right now should we focus on the next election nyika toisiya ichiora right now this question will help us to see who is for us and who is not because ladies and gentlemen

kutaura history eh, takadai sekuhondo kuna leya akabva kufa manje manje he then speaks okay so the first question we should ask ourselves is muzimbabwe takambozviona here zvinhu zvakadai so zvichiitika before have we ever seen something like this happening in zimbabwe before kana kuti ndewo kekutanga anyways ndichaita ndichiskipa some parts like right now ndiri kuskipa we make a point then we're gonna come back to that video but we're gonna come here pane video ino iyi tinzwe kuti pane this one pari kunzi chii ari value of sharing that uh, we was uh, being cultivated amongst us it's unfortunate he talks about the value of sharing

Take note, take note of panonzi some of us. Remember, operation restore legacy yakaitirwei? Operation restore legacy when it happened zvikanzi vakomana vakaba wakaba ngatichimbovakewo nyika handitika so what happens masoja if you look kuamerica

right but you're taught, you're taught love for your nation you're taught love that's why you see kuti kumaraini pakaitika any problem right pakada kubatsirwa vanhu munhu anotanga kubatsira anotanga kubatsira vanhu musoja kazhinji kachona right so now he's talking about some of us who is some of us is this an indirect message who is some of us

zvikanzi vamwe vedu vobva vatora masoja akawanda e, havana wealth iri sterek sterek anonzi maboss boss achona if you wanna see kuti mafacts andikutaura zvinomeka sense e, kune vanomboita macase mumacourt especially emadivorce just look at list remaassets anonzi vevanawo unoona kuti mfesi uyo haana maassets uyu so paopposition is still lake zvikanzi vakomana ho vakaba vakaba right now we should focus on developing the nation there was an agreement the way agreements that were made zvikanzi vakomana ezvino zviti akufamba negwara iri but how many years after operation restore legacy yes the legacy been restored who is for the people right now ndiani ari kumiririra zvido zvevanhu izvezvi panguva ino zvanhasi kuti ini ndidye nhasi iwewe udye nhasi ndiani ari kumirira vanhu panguva ino right now it's a question ngairambe iri musoro medu as we continue i'll be reading your comments also guys mm. I'll be reading your comments. Uh, big up to um, um, Amazing Grace hanzi zviri sei sei uh, Glory Hunter zviri sei sei Prosper Makombedze eh, hanzi ndapindira pamhepo just now chibaba chakamuka sei nhai so tinotora nyaya yembavha dziri kubira vanhu munyika munomu right so i'll be giving you hints okay Totaura nhau yecorruption toita sei nazvo right now. Ko imo muzimbabwe kubva 1980 hatina vamwe vanhu vanokwanisa kutitungamirirawo here ko alright anyways uh, big up to everybody keep your comments coming guys I'll, i'll try and read everybody's comments so keep them coming anyways let's continue also tactics

kwai kwaivigwa gamba here kana kuti yakaplanwa it's, it's a planned thing still on that pane nhau dziri kuitika muzimbabwe muno mm, mdc alliance mo mps vari kuramba vachitwa recall recall nemusikana anonzi kupe uyu so latest one itkofu vanhu then pane nhau yanga ichitenderera ichinzi new mdc headquarters pachitenderera mapicture right so these photos are from

put in individuals names remember pakasplita morgan changirai nabiti maassets akawanda anga ari muzita rekambani where bt was one of the directors why are political party assets in individuals names even kuzanu pf we saw kuti chii chaiitika panhau yeblue roof mansion so why are political party assets in individuals names remember political parties are pushing for democracy we are pushing for democracy so kana munhu maasesi ari muzita rake akadyiwa pakaposition kadiki anobuda here zvikanzi ava ah, ngonzora muchadiwe nevanhu vadyiwa anobuda here mupati kanti anoda kutanga kudzvanyiririra zvaainazvo hausi uwori here haisi corruption here so what was the agenda yemunhu uyu kupinda mupolitics because if two people vanhu mukamisidzana muka election one akadyiwa why should you hate each other because politics anyways government is all about kumiririra vanhu zvido zvevanhu zvinodikanwa so kupe recall recall what's her agenda does that really matter already mdc alliance yakadyiwa majority mamembers of parliament haina representation yakakwana muparliament right pane maissues akawanda akamboitika kuti mamp ma, ma ainzi no boycott boycott pakaitikawo mamwe maissues ekuti mamp vakaramba kuita boycott but because vanga vakawanda vaisateerera president wavo then chamisa recalled a few varamba kuteerera the boycott right information inenge ichibuda so we can safely say those who were recalled vakakwanisa kuitwa recall vose masellouts They are concerned about maseats avo, mari dzavo nemotikari. We can safely say that kuti vatengesi vari kuda mari saka vatrikuvaziva but all this zviri kuitika haisi drama here haisi gimmick here ko kana iri drama iri gimmick who is the leader zvinodzora 60000 here zvinodzoresa 5 billion here and if we focus on 5 billion zvinoita kuti ndidye nhasi here right now we're having an issue iye yanetsa muzimbabwe yeprice yefuel so a lot of guys are focusing on issues dzisina musoro issue ine musoro concerning price yefuel iissue yekuti fuel yedu haisi 100 percent gasoline fuel yedu ine ethanol ethanol negasoline chii chinodhura handiti sei fuel vemuzimbabwe tichinzi kana tichigezverwa maprice because munhu ari kunyebera vanhu ari kunyebedzera kumirira vanhu vachiti fuel yakwira fuel yakwira muzimbabwe munomu munhu ari kupretenda kumiririra vanhu ari kumirira vanhu nenyaya yeprice because tikazokombera nemaprice edzimwe nyika we will see kuti in terms of us dollars price yefuel iyoyo iri iri iri okay

So, Fadzai Mahere is now the new spokesperson weMDC Alliance. Fadzai Mahere anonzi baba vake vaiva PEMSEC muhurumende yezanu PF. Baba vafadzai Mahere but anyway iyo ngatisiyanei nayo. In the meantime, izvezvi let's go to another one. Who is representing for who's representing people right now and what really matters right now zvii zvine basa izvezvi ndiani ari kumiririra zvinobatsira vanhu so we're gonna play video yankululeko sibanda remember tatifadza yemayere of course anga ari independent last election handiti bva ajoina political party achisi konojoina political party achingosikojoina political party obva apuwa chigaro remember weare talking about democracy here tiri kutaura nezvedemocracy fadzai mayere ari kubva kujoina political party munhu watinoziva kuti baba vake ndifoma chi pemseki haungoite pemseki ya from ndofunga muri kuona madhiri ese ayana covid kuti pakamboitwa tender process here but anyways tender process inoitwa here and there kuitira cover up you also need a few legitimate people anyways let's not waste time and go

So here we have Nkululeko Sibanda anga spokesperson waChamisa. Here we are seeing kuti aito criticize achitanya yeconstitutionalism. Right? So, sei kuMDC soon after the demise yavatsvangirai sei kusina kuitwa macongress? The reason is because vanhu vanga vari mastructures ana kupe nana ngonzora chichi vaisada Chamisa. That's why anga asina mbobvira awana city in the first place. That's why Tsvangirai akaita weku appointa nechigunwe not nemavotes personally kuti uyu a vice president because aisadiwa mastructures sei aisadiwa mastructures because vanhu vemastructures vanga vasinei nezvaidiwa oro nezvainzi zaidiwa nevanhu vanga vasinei nezvido zvevanhu vanga vaine basa nemari nekuita maintain power in the political party within the political party So the worst case scenario which can also be a best case scenario is when a political party a political party inokwanisa kuita president wepolitical party asiri yepresident eh, amiririra asiri yepresidential candidate so kupe can be a president wemdc t anditika let's say they get back together chamisa autorana for president kupi oramba ari president wemdc t but anoramba angori nepower because anokwanisa kuita recall

member then pamunoenda kucourt kunomination court pepe muchida kunocontesta right panoendeswa political party list but munosaina munonyora futi mafomu where people nominate you where individuals nominate you so recalling is a breach of constitutional rights dzevanhu vakanominata the individuals that nominated those individuals that nominated ken rico eh, no, no, no, sorry, sorry, sorry. Uh, those individuals that nominated cannot recall but recall ino affecta marights ava because vakanominata kuti uyu toda kuti ningirikini atimiririre uh, now respect to everybody who's watching us guys uh, network yangu iri kuita mafanis mbijana but anyways ndiri kushandisa iri a little bit steady

uyu ndewe mdct uyu ndewe bts pdp it was all coming mumaagreement manje ekualliance nekumdct kuti vanoziva sekuti uyu imemba yedu uyu haasi ndovhunza mubvunzo wekuti panoitwa recall mamp kupi azviziva sei kuti member of parliament uyu akajoina alliance in his capacity as an mdc tsvangirai member because already we are seeing kuti kupi akatotanga party yake mdc tokozane ikacontesta maelection ava vakazotanga imwe alliance remember the two mdc alliance alliance yekwatsvangirai nemdc alliance yaako yezvinezvi yaakuzvita fully fledged political party there are two different alliances that's why you see kuti mualliance iriko hamuna zapu then we ask the question yekuti biti paakasungwa kuharvest house aitei so we can understand the gimmick political gimmick that is happening here tobva tazobvunza mumwe mubvunzo kuti mapart two aya ari kushanda ese here vanhu vari vega
Stanley was a hard worker.

somewhere to someone because munhu kana uchitumirwa message unoziva kuti ayo iyi imessage yangu anyways let's continue known as the chief custodians of the revolutionary leaders so from your informed perspective not journalist anobva ati custodians custodians of the revolutionary legacy

is because they are the people the one who made that sacrifice yekuenda kuhondo so as long as hondo yakaenderwa kunzi vanhu vawane zvakati kana vasiri kuzviwana whoever is fueling that is a sellout and whoever is remaining true to this legacy is a custodian of this legacy you can only be a custodian when youare still true take note of the use of language take note of mawords ari kushandiswa madhara aya kana achitaura nevanhu havangotauri zvinoplanwa unzi right takuda kudai so takuda kudai so so this says humility hard working humility hard working true to the legacy uh, big up to queen tsuma uh, dumisani chirwa says kuitira munhu azotora maproperties yes inhau yenhingirikini yoti sei mapolitical ma party assets achiiswa mumazita ari so private political party yese ine maassets ari muzita reprivate haimiriri vanhu haimiriri democracy because

Political parties are regulated entities. So issue yema recall, ma MPs are to recall if they don't want to be recalled. Anogona kuti hayi ndichanga ndakabva ku MDC tsvangira enda ndawe ku PDP kana ndakajoina alliance in my capacity as an independent in my individual capacity because hapana proof inoratidza kuti uyu ndiwe MDC tsvangira uyu except for a few people vari muzvigaro zviri padenga denga. Job Sikalanga rwe MDC 95 MDCN Khupe cannot recall Biti ndewe PDP Khupe cannot recall Hapana ari kubvuma kuti takaita memorandum of understanding yataiti principal party inoramba ichikwanisa kuita recall mamembers achona right so when there is a protest how is a protest popularized protest inoitiswa popular nekusungwa kwevanhu so Kana uri politician iwewe, opposition yako yobva yaita protest, unovatumira mapurisa nemasoja here kana uchida kuti protest iyoyo ishaye basi kana kuti you just ignore it? Unoita sei ipapo? Let's continue analyzing together. Uh, Dumisani Chirwa says analysis dzenyu kuseri

Kana ari maMP pavai campaigner vaiuya nezvinhu vahwina vakazomirira vanhu here? Handiti ko maMP kana muchiti tiri vashoma muparliament muri kunoitei kuparliament papaine nhau yekuti vakambonzi itai boycott regedzai zvese zvakaramba vese nevamwe vasina vaitwa recall vachona handiti kumapati kwese same things what i think we should do one of the things we should do mazimbabweans we should join all the political parties let us join all the political parties ngajoine mdc ngajoine zrpm ngajoine zvichi ngajoine munhu wese ngajoine political party yese panoitwa maningiri emastructures maelection aya aya kumacell level kumaprovince level tiri within the political party vanhu vatisisi kuda ngativabisei let us join all political parties because we can do that anyways we do not have access to information fellow zimbabweans and ordinary zimbabwean right now ari muzimbabwe izvezvi ukamubvunza kuti vanhu vakabatwa vari kunzi vakabatwa necovid take note of the word vari kunzi vakabatwa necovid-19 ukatasa number yacho noti ukada kuvhunza munhu ari muzimbabwe kuti vangani hapana ane information all the drama that's happening pasocial media vanhu vari kuzimbabwe hapana ane information abig up to manas chibanda Uh, Dumisani Chirwa, thank you very much. Hansi tikuidzo zvinonga zvedu uh, ma, mauto achafa nenzara tikaita zvekutamba. Don't worry, hazvichike ikoko. Uh, Glory Hunter, looking at his face, he indeed a worried individual uh, regarding kuba kwakunyadzisa. Uh, respect let zap

Enough respect. So the, the, form, the format has always been the same. An ordinary Zimbabwean anokwanisa kuvharika. Musoja anongonotrainwa achangobva kuchikoro. Musoja anokwanisa kuvharwa nemaprofesa akatrainwa kumauniversity. Right? Because musoja basa rake nderekuenda kuhondo nekuita zvaanoita kuti zvinhu zvinakire vanhu That's why masocialists asingafane kushanda nemacapitalists but right now muzimbabwe tiri kuita problem yekuti minister mucapitalist minister antony company yaari ceo asi macivil servants haabvumidzwe kuita run another business risiri ucivil servant saka kana vanhu vari kutimiririra vachida kutimiririra ngavatange nemacivil servants ese Anosenza muhurumende, mucabinet, muparliament ane maprivate business ngavasungwe necorruption. Vese vane mapolitical party ane mazita mavo ngavasungwe necorruption. Mapemsec, ma permanent secretary, civil servant zvakare handiti amene vari under civil service commission kana kuti chii but kana munhu uchingosenzera hurumende kana uchisenza matm haufanira kupinda mucompetition yematm haufanira kunge uchinoaplya matenda even hama dzako futi nevanhu vekumba kwenyu handiti saka vari kuzviti vari kumirira vanhu kana vachida kumirira vanhu ngavamirire issues that really matter kwete maissues etambo bhurugwa rine tambo chichi they matter but masecondary issues aya so what are the things that matters what are the issues that really matter who is diverting us political gimmick who is playing with us hazvinei nekuti munhu ndeyekubatwa ripi Remember guys, secret society ndoo yekutonga. Queen B chaiye chaiye kwete kuda tagwirei kom china wekushuda munhu uyu simba iroro akariwana kupi kushuda kwakaitwa munhu nemuchina fellow zimbabweans kana asina kufa handiti because akamushuda kuti afe here kandi akamushuda kuti akuware mibvunzo kana asina kufa Ko muchina uyu aisa senda message here kuzambia mazambians akutonzi mafurena nemachina ko muchina paari kuuya muzimbabwe munomu achiita basa rakati hatikwanisi kuriita here tinomunida here ko pavakauya vachivaka chihospital yedu uku vachiita repair hospital uyenge yakazoripewa because yaida kuripewa here kana yakaripewa because yakabuda pamedia pasocial media so weare having a few people few individuals vari pasocial media nemamwe maplatform who are really standing up for the people then we have a few vanonyora maheadline andaunzikwa nevanhu vanotaura information iri reckless yekunyeba just for views just for money who is really genuine ndiani ari pachokwadi ndiani ari kumiririra vanhu nyika inozombofa yakanaka kana tisina vanhu vari kumirira vanhu because kana munhu akapinda mupower what whichever office they will stay true to their agenda the big question ndeyekuti agenda yake ndeyipi zimbabweans do not have access to information saka tikazona econet ichidhurisa data nyaya dzekunzi strive masiwa aipersecutwa aiitwa sei sei inhau dzechokwadi here kana kuti ipsychology malaws of power this art of war you know kana munhu achida kudiwa make them the victim chichii but vanhu vari vese zvavo muchunhu because muzimbabwean anofanira kushaya access to information anofanira kutadza kuavoda data so that agare ari blind agare asingazive vasatenderedzerana information information ine basa kumuzimbabwean ndeyipi

Give information to Zimbabweans, information on issues that matter. It's unfortunate kuti hatina a, a, a national program yemayouth edu you know yekudzidzisa mayouth kuda nyika kana munhu ari kuamerica makamona kuti maamericans they are pride they are proud of being americans chakati chakati chakati because i am an american chakati chakati because i am an american chakati chakati they are taught that isusu right now we enjoy kugadzira zvemamemes tichiwanzira nyika yedu tichiwanzira mari yedu ndosaka vanhu vari kuramba mabondage nyangwa zvavo agara ari mabondage notes akatangwa nana chinamasa nana vangunjangu vachinyebezera kunga toda vanhu anditi but we hate our own anotanga nekuramba mari yedu ndisu the people wi anokwidza reti ndisu but its not the problem its not the thing that really matter what matters ndechekuti reti yachinaisiti yakwira chakada itange kumbokwira pachibva mugabe ndimutuli mube utterances achiita political business cycle pbc achiita anoita stimulate market economy that's why mabhengi akabva apinza two currencies obva ati bond

and zvinhu izvozvo zvikasatata tally zvikasata balance nyika inoita chikwereti both domestic debt pazim switch neinternational debt pakuti vanhu with money that don't exist they are importing ezvinezvi pane nhau yekuti motikari dziri 117000 dzakanzi 400000 muhurumende ichadzoka here mari iyi ijustice here kana ginimba ari pahouse arrest because akaimpota motikari kubvanza bvanyeba kamari mbijana kashoma shoma bva atobhadhara juti nemaus but mumwe wedu muindigenous self made ane business riri legit halute kubva kumabhizinesi evamwe vamwe and ari kutwa soni tektek tektek but kune vakati motikari 400 000 Kuita zvema covid kuti hanzi ma test kits varaka muri kutaringa ma test kits mangani ko ma test kits atainzi akadonetwa dzanga dziri nhau here iwayo yacho ndakaitwa overcharge pakunzi paisvika number dzakashota who is really for the people and what do we need to do it right now. We need to focus on things that really matter. But what are the things that really matter right now? tinofanira kunge tine manifesto yenyika yemazimbabweans isinei nepolitical party kuti right now we are taking step a step b step c pasolution ipapo hatisi kuda murungu we have mazimbabweans vane zvipo zveenterpreneurship who can invest we have mazimbabweans ane mari hatisi kuda muchina zimbabwean first Of course, if you are a white Zimbabwean, bro, you are a white Zimbabwean. Handiti ka? But in the meantime, ma opportunities ngambo ya kune vanga vasina ma opportunities. Kwete zvoti case tikoven tinonopuwa rimwe farm futi. Iye akatombokwanisa kuswimira nyika kuti uswimire nyika umirire nyika. Mukana wacho unowanika sei? Ne segregation compartmentalization inoitika munyika munomu. That's why you see kuti kana bank rine ningirikini iri kuBorrowdale branch iri kuborodeo for example ecobank kuborodeo ndokunenge kuchinamatwa murongo and not kuti ecobank hanzi kurasa muromo its deliberate i say it as it is an enemy of zimbabwe is an enemy of mine and its my duty to uphold the constitution of zimbabwe and kana zvinhu zvanetsa sterek muvengi to defend what is your own anoiswa pfuti pfuti yangu muromo wangu handiti asi mutengesi anoiswa pfuti because it is a duty mapanzvisa apa dai ndiri dai ndandiri pasta ndingadai ndakuti haleluya vanhu vamwari mapanzwa here apa mababata here apa maiwana revelation it is my duty and your duty to uphold the constitution of zimbabwe and to preserve the legacy of Chimurenga if we still have any so ngatisavhundukei guys vari kutora maassets vachizvipa maassets enyika vachiita sesesei nyange vaine matitle deeds vaine chichi e, eh, ngatisavhundukei zvedu chezimbabwe ndechezimbabwe

why did he specify kuti we have a lot of zimbabweans black zimbabweans kesti coventry anotora famu rangarira zviwawa we did a video here tikati sei apuwa famu razviwawo of all the people is this sending a message nyaya yebvanza ibvaenda kukoti zvikanzi kwesti yakahwina kandi akambowina ameno

yekuti varungu vanga vasara vari kumapurazi nenhau yakuti independence takazoita yekupuhwa handiti vanhu vakatirova nebrain havana kusarenda vakanyebera kusarenda vachitipa independence tobva tata reconciliation zvikanzi mugabe good boy good boy good boy good boy nani na queen right so zvikanzi ko varongi vasara ka vatipei minda handiti zvenyu zvekuti langesta murungu zvitora willing by willing paakauya achiba land achiisa vanhu mumareserves mulockdown akamboti vanhu tiri kuita nengirikini here tikuita willing buyer willing seller ana kungotora here vanhu ngavadzoserwe ivhu then the imperialist had to make sure kuti zimbabwe story can never be a success because africa will do land reform program tikatumirwa zvirwere tikatumirwa zvirwere zvakawanda masanctions ubva ambanywa vanhu ava kuna masanctions ukanzwa munhu andaa kuna masanctions handiti ka masanctions akaisirwei kuti zvinhu zviome vanhu vaite regime change handiti ka But haisiyo nyaya, nhau ndeyekungoti zvinhu hazvifanire kufa zvakafaya because mazimbabweans atora land they will become an example to other africans they will start wanting their land anyways 20 we, we go 2008 we go through a depression a recession 10 years of suffering we are suffering through because kana vanhu musina hufu makashandisa hufu wenyu for the next 30 days handiti ka kuti nzara yayo ipere munogona kuenda for the next 30 days musingadye muchita suffer through a depression you suffer through it handiti kana mogona kutora kuti for next month but for next month maakudya half meal half meal half meal muchikava until you catch up so we went through that process in zimbabwe and we suffered 10 years then zimbabwe became the second largest informal economy in the world mazimbabweans vachitenga magonyeti vachitenga mabhazi vachitanga mabusiness maentrepreneurs different kind of businesses pakabuda mabusinesses akawanda one of them is kuda kwashe tagwirei who was a product of indigenization of course pachinzi indigenization farm mechanization of course Va, vanhu vaiba masizi vamwe tikaona mapicture nemabuchi arimo vachiba chichi machine but it was benefiting even in right now in zimbabwe as we speak people are getting seeds people are getting monies people are getting equipment right now is but corruption iri pamberi munhu asiri aggressive muzimbabwe asingafumure vanhu asinga awane anything That's why ndichiti my fellow Zimbabweans, if you are harassed, handiti ukarambidzwa chinhu chauri entitled to, ita uchirekota video, tipe information, to expose information, because some of us are already dead, because this is not a life, right? That's why we, we don't like sellouts, because munhu anokubira chikafu akafanira nemunhu ari kukuuraya is not your friend, is your enemy, right?

right because custodian chaanoziva kubata pfuti custodian chaanoziva kuona african movie nemalocal drama custodian ndini newe custodian is an ordinary person custodian munhu wekuti ukaromudza kuti ini ndauda kudauvhura chechi ukangotaparidza kuti ungotuka vanhu vaakavenga chete vanobva kuti munhu yanotaura zvine musoro for example apostle chiwenga simple fact yekuti vanongotuka chete munhu akavengwa nevanhu but kuda kusitarisa kuti zvine musoro zvinotaurwa and take note ndanguti apostle chiwenga because ndo vari padhuze i have nothing personal against him anditi but ndiri kuda kuti muone pfungwa kuti mazimbabweans ukabuda uchituka vanhu vakavengwa unobva wonzi uyu ane musoro anditi handisi kuti vanofanira kutukwa ngavasatukwe asi kutukwa chete remember things that really matter

so if i put mater what does this mean meta iyi inoreve chii spelling ya meta chachai ndeyipi anyways does it matter on things that matter can you see kuti things that don't matter can actually divert our attention and we can waste a lot of time tichitaura things that do not matter kana mbavha dzabirana haiwawo dzawacha siyai mbavha dzibirane hadzinei nesu very emotional uh, emotive issue and uh, we wanted that. Take note, very emotional motive issue. So, gukura hundi hondo yevandebele nemashona yanga isiri hondo yemandebele nemashona murungu anga asiri kuda kubva purazi ubva aita to vanhu vanetsane pachavo divide and rule do issue and it's an emotional issue that one

How are we going to keep the masses of Zimbabwe informed and what can we do right now to change all that? Fellow Zimbabweans, tikatungamirwa tikaita protest tichitungamirwa nemusellout achangonogara muoffice kulancaster house obva apuwa zvinhu iye kana kuti wevako achagara meeting handiti so tinofanira kuona kuti who is for the people recently tine vasikana vakabuda vachita tuma protest handiti ka ndikutuma protest not, not in an offensive way as in they were small they mattered those girls we saw them we saw their images they were real they were for the people but havafarirwe because they are competition also handiti remember tine vamwe vanenge vakafeka so that pawanenge vari muhospital vabhadharwe mari handiti ka but ukada kuzobvunza kuti ko vaiprotesta sei vasina kuenda pasocial media neprotest yavo vachibuda vari live you know so who is for the people what really matters what are the issues that matter right now

um, you could not come into town you need a, a letter from some da somewhere or to say you are allowed to come into town
take note nhau yetsamba waisabvumirwa kuya mutaundi waitoda tsamba zviri kuitika nguva ino yecovid-19 fellow zimbabweans muzimbabwe munomu pazuva kusina covid-19 kunofa vanhu vangani pazuva paday ndikaendikupe minimum

where somebody else is suffering and somebody else is enjoying and blabbering and flubbering no she zviripo with your people chii chiripo izvezvi handiti inozvitawo ndaona zvangu kuti mafiga mari auction 10 million total

leaflets that they drew where they put a, um, a guerrilla leader there sitting there with a big plate full of uh, food and then a subordinate sitting there with nothing that was all intended to
now i'm gonna rewind it vakavhurika pfungwa vochiteerera apa kana uri mbavha wakateerera vhidhiyo inoyi tine nzara shamwari A hungry man is an angry man. Handiti ka kune inonzi human survival instinct munhu akaitwa dehumanized ane time yaanoita anoita anotanga aitwa broken oita dehumanized then there comes a time when a person no longer has any feelings

that uh, we was uh, being cultivated amongst us. It's unfortunate that uh, after independence, some of us. Uh...
So, guys, ku expose corruption haisi mhosva handitika exposing corruption haisi mhosva kufumura nharadada haisi mhosva but kana uchiexposa corruption inogona kuita mhosva kune wauri kuexposa

unocreata wrestling drama acting chefeki unocreata english premier league yekuti vanenge vachiudza tiri kugoisana mabhora akati kuti vatite mari nebetting titambirise vakomana vanotitambira mamillions pawiki but patorwa nyaya yesharing premier league wrestling sharing humanity right now pane nhau yechip nhau yedigital currency nhau yekubhana real money we know kuti grab yemudzvanyiriri first of all iri pakucreata banking system number two yekutora mari yako iri real okupa manhamba nemakadhi tikaipotsa ipapapa tichatorerwa mari yese factors of production is three land labor and wealth wealth is not money because money is not money money is an iou money is not money mari iri sit rewealth gold rinoiswa kubank uya neresit anyway ndo zvakafira mukomana gadhafi because aida kuti africa tiite gold backed currency vakomana vekuamerica vachiti no isusu us dollar redu ifiat value rits not based on anything chinongoita kuti us dollar ritenge inhau yepeople's faith in it people's value in it nenhau yekuti nyika dzatakadzvanyirira eh, takadzimanikidza kuti tengesai peturu yenyu nemanhingirikini nemaus dollar saka inonzi petrol dollar ndiyo hondo iripo hondo yeamerica nechina nyange zvavo vari vamwe chete pakudzvanyira vanhu vatema ndeyekuti china vaida kuti fuel itengeswe nemari yenu so value yeus dollar iri pabelief yevanhu its not real value handiti

dzakakonzera kuti murungu abva asponsa hondo yemushona nemundebele izvezvi so usina kumbofunga mafacts majority yevanhu havatoti kuti muzimbabwe munomu position yakati inoendwa nemunhu ane seneme chindebele kana kuti position yakati kubulawayo iendwe nemunhu ane sirname yechishona that should stop how do we stop it we need to go back to things that matter how do we spread the information how do we organize what steps we need the people's manifesto munoti manifesto yemapolitical party yekuti maassets yemapolitical party aiswe mumazita memaindividuals

the rest of this video what should we do right now toita sei nenyika yedu izvezvi what are the things that matter right now chii chine basa izvezvi how do we restore dignity muvanhu tine mazimbabweans Ari kurwadziwa maZimbabweans anoda nyika yavo right now but havazivi kuti voita sei because vamwe havasi kuteererwa vamwe vanotaura zvinhu zvisine sense so okay. common sense is not common What should we do with Zimbabwe right now? Big up to Tinotenda Michael, uh, Maskanda Batai, uh, Kudzanai, Dumisani Chirwa says we can use social media. Social media, Zimbabweans in Zimbabwe do not have access to social media. Take note, yezvandiri kutaura izvi. MaZimbabweans ari muZimbabwe.

right just uh, shoma shoma tete rachona it's really really expensive just for me to stream this video two hours right i'm using four five gig just to stream now i'm streaming ndikuita playback video iri pa 480p ndikustreama apa ndiku 810 k you see zimbabweans do not have access to social media uye nyango data dai ranga riripo vanhu havana maskills vanhu vazhinji havagone kutoita log in izvo so as we speak vanhu havagone kudownloada application vazhinji we're talking about the majority muapp store handitika ichipinda munhingirikini mufoni hachisi chibalance anyways we didn't have the exposure ende

kubva kuziva kuti binary chii binary isati yakukombiyuta binary ichiri kumagetsi handitika kubvunza kuti okay maic integrated circuit handitika kune ma matransistor maend maoro manot gate you know all those things uzoti okay binary system inotangira kumagetsi inotangira kumaic kumaintegrated circuit so that you understand programming but tichiri kuhardware because hardware and software is the same thing but you can never understand a computer hardware engineering kana iwe usina kuziya from zero kuti wo magetsi ese inyaya yemaswitch kuti on and off on and off chete orit so we need to start from somewhere people do not have information vanhu havatogoni kutoshandisa application yachona kana yadownloadwa kutenga kungave kutenga airtime kungave kuita sei can you unlock right hazvina basa zvangofanira kusagona kutaura chirungu it doesn't matter that's why you see i never attempt to have uh,

so I, I doesn't matter that's why I never bother you see because it doesn't matter what are the things that matter ndiri muparidzi ndopanoti hareruya vanhu vamwari zvikanzi what are the things that matter because the devil want to divert your attention but christians today we're going to talk about things that matter We are not talking about kutambudzika ndekwe pasi upfumi uri kudenga no dai zviri zvodai kusina kwachimurenga pasi ndepekunakirwa denga riri pano nenhau yekuti vamwe vari mugehena vamwe vari kudenga wobva watoisa zvimanyaya zvikanzi murazaro nemufumi razaro nemufumi mufumi haana kuzoenda kudenga ee chichichichichi This is the gospel of prosperity, social prosperity. That's why ndichifara murume anonzi makandiwa eh, not eh, on, on the basis of religion or namagaya. They are just motivators, they motivate people. But of course kune mamwe maprophets anoudzwa zvichaitika so that they tell people so that people can anticipate, you know, the preempting. right they exist vamwe vanoiswa kuti vanzwe information dumisani thank you very much for that one so zimbabweans do not have access to social media they don't a few that don't that do have kana vari online vanotsvaga zvinhu that relate to us that's why you see kuti maprogram eshona anditika payoutube they get a huge following muzimbabwe munomu ukaita comedy yako nechirungu Ahife yakaonekwa kandukana nechirungu chechisnob handiti do nezvinhu zvinorelata vanhu kana uchiacta short drama ngarirelate nevanhu kunge wadiwa pamoyo right mufana ane dream chichi love story real issues kwete kuita maissues ekuti vanhu vese vanenge vaine mazijagwa ipapo chichii rich life no only a few sellouts can relate to that That's why I'm sure that only people vane kubuda vachiita zvinonzi slaying chichichichichi ndovanenge vachiita izvozvo but if you look muzimbabwe muno mukuti some people have a followership say tilda aine followership fellowship kupfuura vanhu vakawanda madj kustar fm is because she is real to the people anotaura things that matter arerera vanhu vamwari things that matter for a zimbabwean you see bustop tv They make comments they chichi but what they are simply doing is ma challenge videos they just talk about current affairs shona things that matter things that matter take a look training page redu tine pese uyu uh, ari kuita vakuru comedy aangotedzera eh, dressing yaed chichichichichichi ari kutoita zvake neshona kusanyira shasha kuita sei sei sei sei handika because ndo zvinodiwa nemuzimbabwe jah praiser is the biggest artist of our time right now in zimbabwe kune vanotofunga kuti vamwe vanoimba chirungu vachinoza vanogona sei vasingati havateererwe because they do not matter its un zimbabwean its unnatural this is our music anditi things that matter things that matter right then we are seeing also Chamisa says kupeketa kuti wako is house aite chii anga pa birthday remwe mwana ane 2 years vachita zvakaita i don't know if it is things that matter because it's unethical to say mwana ane 2 years does not matter but zvichienderana neposition yachona harisiro basa ringa rechionana or your strength is the people's president or ndizvo zvingadai zvichiwana na olinda we wave all right but anyways comic awards mazimbabwean social media clips chichichi nekaona mumwe akatedzera akuti ake macomic awards but is actually getting views also because this is what matters kune mazimbabweans shona content content inoenderana nesu and it becomes big

kuti mavhidhiyo arebesa kune kune masellouts eh, kune vanonenge vachida kuinfluensa vanhu ukaona mumacomments anenge achiti a ah, mavhidhiyo ako akareba tinenge tisina data ukaona munhu achita tinenge tatatatata unobva waziva kuti chi eh, munhu uyu ada kuinfluensa vanhu anditi kazhinji mukatasa anenge aine kachanel kake kaita fofeo keyoutube but ndiri kupai mafew tips apa things that matter enda patrending u just imitate what's happening you learn through copying handiti kwete kuda kuita jealous woda kuita fight munhu because vamwe vanhu they are extremists you see handiti then we have some vanongo vatongotukwa ataka chichiya face yoyo hausi kuvhura maziso akanenge akavhurika screen rimwe riri padenga apa rimwe riri pasi handiti ka ukuudzei vani does that matter right right now you see kuti i have a presentable presentation chichi background rakachuna chuna blue pane chiblue pane scrolling text anyway enough respect to prince means uh, thank you very much for that uh, 10 us uh, paypal donation maiziya because zvinotibatsira kutenga data because kuzol kune masatanist vari musecret society basa rekudzvanyirira information that matters kuti vanhu vasaone information that matter but anyway im dealing with them and tomorrow pandiri kuita marounds angu tenge chidhila nawo koti in their individual capacities because it's an individual who is causing my suffering